Radyo Dengê Zelan roj baş godarên hêja û delal demijmêr daha berkureheya nûçeyan dest pê dike lê di destpêkê de ser nûçe.

Li gorî Rewangeha Mafê Mirovan ya Sûriyê ji destpêka şerê li Kobanê û heta na heysit kesî jiyana xwe ji dest daye. Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Berzanî biryar da ku nabe êdî du bira di yek eniya şer de şer bikin. Amerîka li nêzîkî Hewlêrê navendeke leşkerî vedike. Dembaş, Heyeta Rojavayê Kurdistanê çû serdana Partiya Demokratîk a Kurdistanê Eyran, PDK, û Hizba Demokrat a Kurdistanê yên Rojhilatî Kurdistanê. Di hevdîtinê de bal hat kişandin ser girîngiya yekîtiya neteweyî û banga xurtkirina yekîtiya netewî. Heyeta Rojavayê Kurdistanê ku ji nûnerên tevdemê Rêveberiya Xwesarî a Kantona Rojava û enekesê pêk tê piştî lihevkirina Dihokê, dest bi serdanên li başûrê Kurdistanê kir, heyetê piştî li Silêmaniyê çû serdana Tevgera Azad ya Civaka Demokratîk û Yekîtî Niştimanî Kurdistan û çû serdana Partiyên Rojhilatê Kurdistanê. Heyeta Rojhilat a Kurdistanê hevdîtin bi her yek ji Partiyên Demokrata Kurdistan Îran, PDKî, û Hizba Demokrata Kurdistan Yên Rojhilatê Kurdistanê, Di hevdîtinê de bal hat kişandin ser girîngiyaya Yekîtiya Netewî û banga xurtkirina Yekîtiya Netewî hat kirin, partiyên Rojhilatê jî piştgiriya xwe ya ji bo berxwedana Kobanê û Rojavayê Kurdistanê nîşan dan. Hat ragihandin ku wê heyet vegere Hewlêrê

Li gorî agahiyan ew hêza pêşmerge ya ka wê ji bo piştevaniya şervanên Kobanê here Kobanê ew ê îro bi rê bikeve û hejmara wan jî sed û pêncî kes e. Fermandeyekî pêşmerge got wê biçe Kobanê li ser çawaniya bijartina wan pêşmergeyan. Ji Rûdawê re got pîvana me tenê mêrxasiya wan bû çimkî ew dixwazin şerê pêşmerga bilind bikin. Wî fermandeyî da zanîn ku pêşmergeyên Ku ê biçin Kobanê hemiyan çek û pêdiviyên nû yê Emerîkî wergirtine û wiha got, Ez dikarim bêjim ji leşkerên Emerîkî jî bihêztir in. Li gorî wî fermandeyê pêşmerge, ew pêşmergeyên ku ew herin Kobanê ew ê sê mehan li wir bimînin, lê heger pêwîst bike jî ew ê zêdetir bimînin. Helbet ew pêşmerge jî we wê mîne her pêşmergeyên din bikaribin destûrê werbigirin û serdana malbatên xwe bikin. Pêşmerge cara yekê ye Bi fermî derbasî beşekî din ê Kurdistanê dibe, li ser vê yekî jî pisporê leşkerî Mesûd Mihemed ji heman çavkaniyê re got, Çûyîna pêşmerge ji bo Kobanê gaveke girîng e, çimkî Tirkî û welatên endamên Hevpeymana Navdewletî li ser vê yekê razî bûne, Ev jî dibe sedema zêdebûna heybeta Pêşmerge. Belê guhdarên hêja ev derdengê zelal e. Rêxistina Sûrî ya Rawangeha Sûriya Mafê Mirovan ragihand ku ji destpêka êrîşên li ser bajarê Kobanê cuda ji kuştina êrîşên asmanî yên Amerîka û hevpeymanên wê bêhtirî heşt sed kesan jiyana xwe ji dest da. Rewangeha Sûriyê ji bo Mafê Mirovan ragihand ku ji destpêka êrîşên DAIŞ'ê li ser bajarê Kobanê û heta niha heysit kes hatine kuştin. Ew ê rewangehê ku hejmareke zêde ya çalakvanên wêjegehanên wê li Sûriyê heye dibêje ku ji şazdeh Îlûnê û heta niha ve çar sed û heştê û yek terorîstên DAIŞ'ê li Kobanê hatine kuştin. Amajeyî bi wê yekî jî kir, ku sê sed û du şervanên Yekîneyên Parastina Gel YPG û Yekîneyên Parastina Jinê YPJ ku bergirî li ber Kobanê dikin li dijî DAIŞ'ê di gel deh Kurdên ên din ku bi awakî xwebeş tevlî şerê dijî DAIŞ'ê bûne şehîd bûne. Rêxistina Mafê Mirovan diyar kir ku di heman demê de bîst û yek welatiyên medenî yên Kurd şehîd bûne û dîsa bêhtirî A kinciyên wî bajêr ji rewşa cihê xwe hêlane û berdane û peraberî Tirkiyê bûne. Li başûrê Kurdistanê beriya du roja û di dema rizgarkirina devera Zûmarê de sê pêşmerge ku xelkê Soranê ne û birayên hev in di yek rojê de şehîd ketin. Ev bûyer li seranserî Kurdistanê wek bûyereke trajîdî hat naskirin. Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî biryar da, nabe êdî du bira di yek demê de beşdarî yek eniya şer bibin. Serok Komîteyê Pêşmerga li Parlamentoya Kurdistanê Arî Hersîn eşkere kir ku Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî biryar daye ku nabe yek ji bira Zêdetir di yek demê de beşdarî eniyeke şer bibe û got, Ji bîst û yek rasperdeyên ku Parlamentoya Kurdistanê derxistiye, behsa wê yekê hatiye kirin ku nabe du bira di yek demê de û di yek eniya şer de şer bikin. Wek tê zanîn di roja şemiyê de di dema êrîjê hêsên pêşmerge ji bo kontkurlna nahiya Zimarê, sê bira ku xelkê navçeya Soranê ne şehîd bûne û ev yekê dengvedanek bi hêz xiste rojevê. Berî niha jî biriya beriya de bû ku Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Berzanî tekaneyên enfal û kîmyabarana Helepça jî ji beşdariya di eniya şer de hatine efûkirin. Li gorî hat ragihandin şer li Şingalê heya doh jî berdewam bû û di encamê de nêzîkî du sed çekdarên DAIŞ'ê hatine kuştin. Bi vê mijarê girêdayî ve Fermandarê Hêzên Parastina Şingalê Heyder Qasim ji pok medyayê re ragihand û axivî got ku ji bîstê vê mehê çeteyên rêxistina terorîst ya DAIŞ êrîşên tind bi ser çiyayên Şingalê ve dibin û şer û pevçûn heya roja îro jî berdewam e. Di encama şer û pevçûnên dijwar de bêhtirî du sed çekdarên DAIŞ'ê hatine kuştin û deh şervanên Yekîneyên Parastina Şingalê jiyana xwe ji dest dane. Qasim wiha berdewam kir ku li hinek deveran em û DAIŞ'ê du sed metra nêzîkî hev in û li hinek deverên din jî du kîlometr dûrî hev in. DAIŞ deverên ku di bin kontrola me de ne, topbaran dike, Qasim tekez kir ku DAIŞ'ê bêhtirî deverên di derbarê Çiyayê Şingalê xistibû bin kontrola xwe û daxuyanî kirin ku hêzên parastina Şingalê bi hemû gireyaniya xwe bergiriyê li ber mezara Şerefidîn dikin. Fermandarê hêzên parastina Şingalê her wiha got, Her çendê balefirên hevpeymana navdewletî car caran baregehên DAIŞ'ê bombebaran dike lê ev yek qet ne bes e. Qasim her wiha bang li hikûmeta Iraqê û li civaka navdewletî kir ku bi lez bi hawara koba bi hawara Şengalê de herin ji ber ku êdî Yezîdî ku pêkhateke bingehîn e di seranserî Iraqê de rastî metirsiya qirkirinê tê. Ji bo derbasbûna Pêşmerge li bajarê Kobanê Tirkiye mercan li ber derbasbûna hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê dide, vê pirsê jî bi rêdana rêkirina Kurdan ku Kurd erê bikin derbasî ku Artêşa Azad derbasî Kobanê bibe were girêdan. Di vê derbarê de çavkaniyekê ji muxalefeta Sûrî ji rojnameya El Şerq El Ewsat re eşkere kiriye ku Tirkiye razî nabe ku hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê derbasî bajarê Kobanê bibin Heta rê ji bo şervanên Artêşa Azad a Sûriyê neyê dayîn da ku derbasî wî bajarî bibin. Her wê çavkaniyê eşkere kir, Li ser mijarê gotûbêj li gel Partiya Yekîtiya Demokratîk, PYD, tê kirin ji bo derbasbûna nêzîkî hezar û sê sed şervanên Artêşa Azad a Sûriyê ku ji şeş grûpan pêk tê û bi serokatiya Serokê Berê yê Encûmena Şoreşvanên Helebê ku bi navê Abdicebar Egêdî Wek tê zanîn di hefteya borî de Parlamentoya Kurdistanê bi tevahiya dengan biryara şandina hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê ji bo bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê pejirand lê li gorî medyaya a Kurdî ku Partiya Yekitiya Demokratîk, PYD, ev yê tiştî red dike û dibêje tu hêzên Artêşa Azad derbasî Kobanê nabin. Li Hewlêrê amadekarî ji bo avakirina navendeke leşkerî ya welatên Hevpeymaniya Navdewletî bi navê Navenda Hemahengiya Hewlên Hevpeymaniyê hate destpêkirin. Balafirgeha leşkerî ya Herîrê di navbera salên hezar û neh sed û heştê û du de û hezar û neh sed û heştê û heştan de ji aliyê hikûmeta wê demê ya Iraqê ve hatiye avakirin. Dirêjiya wê balafirgehê hezar û heşt sed û bîst û pênc metr e û firehbûna wê jî çel û şeş metr e, sed kîlometr ji deriyê sînor yê Hacî Umran e û her wiha di derdora du sed kîlometrî ji deriyê Îbrahîmîl Xelîl dûr e. Avakirina navenda leşkerî ya artêşa Amerîka li balafirgeha Herîrî di çarçoveya hewlên welatên Hevpeymaniya Navdewletî û Amerîka de ye li dijî rêxistina DAIŞ'ê. Cihê wê balafirgehê yê cografî bi stratejîk ji bo çavdêriya komên çekdarî li Iraqê Sûriya û navçeyên dijî tê dîtin. Wek tê zanîn ku di sala du hezar û sisiyan de Zêdetirî pênc sed serbazên Amerîkî bi riya balafirgeha leşkerî ya Herîrê re derbasî nav axa Iraqê bûn û tevlî şerê dijî Sedam bûn. Werza zivistanê dest pê kir û dibistana jî deriyê xwe vekir û xwendekar êdî dest bi xwendinê dikin. Lê heta niha xwendekar gelek digazinin û pirsgirêkên wan heye, wek kêmbûna mamosteyan û tunebûna pirtûkan û hinek pirsgirêkên din jî. Ji bo zanyariyên bêhtir hûn û hevkarê me Ehmed Şêxmûs û vê raportê. Ji ber ev rewşa xerab ya ku miletê Rojava têdê derbas bûye, tê zanîn ku bandora wê li ser xwendin û zanînê jî heye. Gelek rewşenbîrên bajar dibêjin

Yanî li mala din wan belkî li meaheda din nadin a nizanim teban ehl jî sebeb in a li wê werin ji me re dibê çi dibê walla dewra qêza me heye wê telîfon a bidin wê hezar hicetî derxin ji bo ku keçika xwe ji medreseyê derxin swara tu lê bi siwana teban kilê çavê meskera wê menakîra wê porê wê yî kirine mitrekî bilind kiriye ev yanî cayê wê nabîne bavê wê nabîne teyb nabe keçika me selen tê li medreseyê tê her medreseyê tê nare dawetê. Em ê werin keçikê bînin vê behlê ir biştexlin cayê dibê wila ez nikarim pê hêv herim îne li meqûl tu nikare meselên keçika xwe tewcîh bikin û xelîben jî mesela li cem me giş ev esriya êd beled dene ê gi îltîzam nakin esriya êd beled dene ji ber çi wê were ê min qîza min delalî ye qîza min ez nikarim pê ir biştexlim qîza min niza li pisê wê wellahî em qemîskê ji wan dixwazin ê feqîr tîne ev ê gi esriya êd beled dibê ma qê hecetekê wê derxe. We çi hicetê derxwe qîza me? Mesela li meqal sawê tune, salê çûnî hala ku do çêbû jî. Sidqan ê gi muşkila ji merda xwe lê xwe yên hehlî yen. Riya ê beled in. Fe em bihêvîn ji ehl teawunê mer bikin, nahiya lifsê geşka xwe de gi întibatê bikin. Îhtîrama wek dibê cewê medreseyê bikire. Em vê tiştê ji ehl dixwazin. Li gorî mamosta Gidin dibêje ku têkçûneke di rêveberiyê de heye. Ev têkçûn çêbû, gava cudabûnek di navbera zarokên dewlemendan û zarokên din çêbû.

Dirbêsiyê. Piştî ku hêzên rejîmê ji herêmên Kurda derketin, valeheyeke ewlehî çêbû, di encamê de êdî diyardeya hilgirtina sîlah bûyî tiştekî normal. Her ku du xort li kolanekê Bi jdêvla kulm û pehîna li hev xwin sîlahê xwe dikişînin û ev jî dibe sedema gelek pirsgirêkan. Hevkarê me Mihemed Xelo raportek li ser vê mijare girîng ji me re amade kiriye. Çendî ku rejîma Sûrî ya bi siyaseta xwenî qirrêj li ser xelkên Sûrî û bi taybet li ser Kurda pêk danî, Lê destûra rejîma Sûrî de raştina çekan yan jî seleh qedexe bû. Piştî ku rejîma Sûrî xwe vekişand ji herêmên Kurdî, deyardeya çekrahiştinê pir bû. Ew e rahiştina seleh ji aliyê xortan ve û hîna pir bi zêdebûnê dibe. Ev deyardeya ne erênî ye ji aliyên gelek xelkên bajar û her wiha Gazînî heye. Zehîra Cegad na miredê tiştekî şaşî yanî ew raştinayê bi xwe. Tiştekî şaş e. Îja şaşiya herî mezin go yek kêm û hîjda racê. Yani lê nere ana emrê wan biçûk in pazdeh û şazdeh û hevdeh rac seleh akîd wê serêşayî çê bibe wê xerabî ji bajê re be. Hêviya me ew go ev tişt dat name bê raştin û li ser bê sekinandin ji bo vî tiştî yani dat karek bivê bi dîraset be. Nehûlo heme cî ye divî. Şaştiyek pir mezin têde ye. Ewelen li hin û vî cehlî wî dielîmîne ser şaştiyek pir mezin û wî dielîmîne tiştê enfê û xerabûn. Ev yanî ev xerabûnê yanî xerabûnê dixin nav vî van cehlî ana dî yanî. Yanî dibê ev cihana ne yanî bielîmin tiştnî baş yanî ji bo mistaqbelê wan ne seleh seleh yanî. xirabûnê çêdike. Gelek tiştê xirab li dû hene yanî çêdibin. Li gorî hinek malbatan dibêje bandora vê diyardeyê ne bes tenê li ser qorta heye lê li ser zaroka jî bandor lîstî ye. Ev wextê meyanek ka zarok ji dêvla ji xor bilîzin, bi elaba, bi lîskê zarok a ji xorê hem ji xor hedîqakê bilîzin, ji xor tiştekî bilîzin, bûne bi sîleha dilîzin û ev divê sîleha min û ev divê sîleha min dikevin şareat û xwe veçêrin ev xwe dikin daiş û ev xwe dikin nîzam û ev xwe dikin veya û xwe dikin veya. Ma zarok ji bo çi were? Zarok gerek heyata xwe bimarisînin û ji xwe re bilîzin û di van tiştan re nefikirin û ahlê wan jî yanî nabê ev tişt xelet e, ranehêl vî tiştî, vê lecbê nelîzin, ev lecb ne lecba we ye. Dê û bav heq li ser wan e ku lazim vî tiştî zariyê xwe neelîmînin li ser vî tişta ye. Û taniyen jî yanî derin medresa jî gerek medrese ji wan re bi ev tişt xelet e. Neg medrese jî ji wan re ev ders merzanî ki rêwan didin û ev ders yek ser sîleha rêwan din. Zarok lazim gor emrê xwe bimeşin. Aneka zarokê me ti tiştên ya difikirin yanî hîn em di vî tiştî de nefikirîne ew tê difikirin. Bi rastî seleh bi xwe re hiştina seleh Bi rengekî tevayî ez dijî wê me. Zahirak ne baş e û bi taybet bi şeklekî xas ku di nav kesê ku biçûk bin bi temenê xwe, bi emrê xwe. Ji lewra divê ji mala, ji bav û diya tê xwestin ku nehêlin zariyê wan rahêjin selah û derkevin. Wiha jî tê xwestin ji hemû siyasetmedaran jî ku nedewata çê bikin, li ser vê yekê biaxivin, wiha jî tê xwestin ji esayîşê ku bibînin kesê ku silah pê re be, temenî wî di binya bîst salakî re be, ev vî kesaya bigirin û berpirsyar bibe çima raştî silahê. Hêviya me ew e ku selaha me pênûsa me be di pêşerojê de. Hemed Xelo ji bo Radyo Dengê Zelal. Belê guhdarên hêja li vir bultena me a demjimêr deh bi dawî bû. Ji bo zanyariyên bêhtir hûn dikarin li rûpela me ya Fêsbûkê bi navê Radyo Dengê Zelal vegerin. Her şad û bextewar bin.